Erukamano nyikwa Ramogi Ajwang', an Jaramogi Obondo. Ka neni king'iya amor, to gimokela ka en adwa napuonji weche makare. Kik ineg ng'ato eyor kata dhi ka juoga ni nege. Gini ok nyal rumo kuomi. Kech dhano en ochiegni ga gi Nyasaye. Kata kinego ker manie pinyni, ok yang' gweno kata dhiang'. Ah ah. jolweny ka gin e gwen manyiso ni kama ing'ade ng'ato eka ichopo kuom ker remb dhano en loch mar satan ma jatelo maduong' mobet e kom niluongo ni lucifer wuod nyasaye maduong' ma nene wer mamit owuondo ma wiye owil ni en e nyasaye ma nyasaye ofwenyo ni sungane mar werno koro odwa kawogo kingdom mowit e piny ka koro nego ng'ato no ok rum kuome jochiendego ok dhi dhi. Nek nitie mopogore opogore. Nitie jaduong' minego nyalo miyi muda. Nitie dayo minego nyalo miyi muda to gigo ok weyi. To nitie kijana manye dwa nyuol manye osemako nyako. Olo gini lokore kuomi immediately ma kata yath onge. Kane en accident mar ndara nyaka iyud ajalino. Nyari nyaka yud ajalino. Chiegi nyaka yud ajalino. Wawe utimo gik ma kamago. gik mosebedo ka nego ji kata ndere ang'o arus ma ji thoe double double gin gik moko miyudo ka nyathi mini nyathi modhi e arusi ni pok notimo arusi gi chuore ageno ni winjoga kata geche ma ji otho piero ariyo ji ohero gik moko ma ji dhi chieme ji dhi wale to ok ginon to nyako ma koro kend ma koro bikelo pesa dala ke gik mang'eny gi Gik miloso ne mabeyo gi madongo gotende ma jogweng' gidhiye nyaka jothurgi gi be min gi nolos ne gi gigo. Ji wacho ni wan ok wan wede gi, wadhi mana chiemo, waidhuru mtoka, to ere mtoka moko rang nego ji tieko techa. Sama itimo gimoro nyaka inon. Timbe maricho kisetimo to kopenji ni be iler tiwacho ni ok aler. Alil. Ok inyal wacho e mbele Nyasaye ni niler. Kata wan wathiedho ji chango, lakini kopenji ni jomi thiedhogo be chango te, moko tho on the spot. Wengine wanakufa. To in mibet kanyo no be yiendi go thiedhi te. Ah ah. Githiedha te to moko akiko ma nyaka muony kata yath katuo. Mage are good answers. Ok inyal bedo ng'ama perfect. ni niwacho ni an 100% an 100% a ah, a ah. en gima ok ber kata dichuo ka in go tichodo donge iseketho nyithindo mabeyo manya idwa bedo jo skul malong'o nyithindi idwa bayo yawuoti idwa wilo nyiri to raha mineno koke ni gimoro amora iwiro dhogi timo nade irwako skat maber ndi to rie nyaka lepi ma iego neno nyithindo somo gigo madho kong'o dhi gi nyithindigo moko bilo chupni osikuje kulia kik ibi ywagi ni ng'ato ketho ni nyithindo gin gik ma ni pidho nyithindo to inyiso dichuo ma winja sani imako osiep gi monde ji mond ma oko iketho kothigo oko ok ber kuondegi ibiro nyuole joma beyo to dala to idhi nyuole joma numu to jaodi be idhi loko chot kech igoye gi tipo mag mine mabayo molokore jopamo kendo idok ire koro kata nober to in ma koro imiye chilono mobende olokore ng'ama rach waweuru luore kuom mon gi chilo wadimbri uru kuom utewa to kendo dhako moro to kendi with my power Kech idwa medo oganda ma koseng'eny e dala to dala koro ok lor. Dhoudi mang'eny olor, Onyango sa ang'wen kidhi, dala ni nono. Dayo koseti kata ng'ama konye onge. Nikech niluoro oganda, kiywago kech gi chiemo kaka idwa pidho jogo. Wapong'uru piny ma Nyasaye omiyowa. Nyasaye be nikodwa ka. e jomoko luongo ga polo polo to kata ndege ring madhi e dwe pod ok chop ga polo polo en na wiyamo ka kingdom mar nyasaye mana ka ruoth wuon piny mana ne ka ok awuondi nikech gik mitimo ema luwi kirano nyithi joka ng'ato gi yore mag kiro yien e ndara luwo nyithindi kichoro kiewo to nyithindo neno sama udhi e puodho gilokore tuono makogi Koro dongo nyaka walokre mondo wabed joma beyo. We go mbaka maketho ka ng'ato. We kawo chi ng'ato imi fitina. We ketho chi wuoyi ma nyocha chako kendo. Gigi dhi luwi anyisi kawuono to bed gi chuny maler kitho to gino dhi dong'. Ai nyathini dhi kawo namba gweng'no. In itimo gik mabeyo to ji ok ne gidhi neno ok gidhi lal. Anyisi kawuono itimo gik mabeyo ikonyo ji miyo ji chiemo, gigo ok ibi neno sano, to gidhi dong' e oguchi mag nyithindo minyuolo. Koro wabedu joma beyo. Nyakwa Ramogi, ka wan kodi ka kanyakla, en nyisi ni an daktari. Adili gi tuoche matindo gi madongo. Adili gi full rheumatoid arthritis, tuo mar yath maonge kiwa in terms of medical. Obiro ka nyarogno go remo to gigwenyore ga dundo. Different workforce of kidney and heart. Arthritis ok en tuo. Nyarogno ka go remo to adundo ok rwa ka adundo osebedo gi mo mang'eny. Koro remo mag clots go duogo donje nerves. Then gigero gimoro e dendi kanyo ni uric acid and cholesterol. Koro wawere gi chiemo kaka ring'o masate. Ring'o nyaka ichwaki properly. dichiel kende e juma. Aliya sawa, to ok ni mang'eny. Joma yembegi osemako. Then wan gi joma nigi problem of food allergy. Jomoko kochamo ring'o nigi shida. Jomoko kochamo ring'o dendgi okuodi, igi bokagi. Jomoko be kochamo gweno, igi kayogi. Koro gino ogwenyore ogwenyore. Koro wan gi yath maber ma kwamiyi tichamo chiemo ma ok iyiero to ilokori ng'ama dhano. Dak aming'a en chamo chiemo. To kipenjo ni chiemo mage mabeyo manyalo miyo dhano dak koru en alot. Dhi green, cham gik ma green to idhi dongori. Kabiro ka to abiro mana dwoko penjou makare mag chike luo momako oganda masani. Ka Nyasaye omiyi gimoro matin, we kete obed maduong'. We liero ne jomoko. Ka nyathini tiyo, we yanyo jomoko. Idhi duoko nyathino piny e ndalo matin malich. To kiwuok taon kucha kimuomori gi materials, gedni meru matin, gedni meru maduong', to gigi ting'o glory kelo kendi, kaw gige usi. Dhi ng'iew gik moko e hardware mine gi odhi omo manyien. Tiji mitiyo e taon ka dhi kethore. idhi bedo gi buche mang'eny idhi bedo gi kisran mang'eny kech mwandu ni ka oili ming'iewo materials ing'iewo dhoudi idhi moro jodala aa ah, ah, gedi ni chiegi to mar meru to wende gosiepni ma wuoyi kijawinjo to winji nyikwara mogo dongo dhi mana duoko penjo an jara mogo bond Penjo koya Migori, konyuol kinyuolo rude to dichuo manigi chiege to ne pok giyudo rude gi jaode, ere kaka ritruok bedo jaduong'? An pok atedo. Nyako monyuolgo rudeni pok otedo. En osiep ng'at ma nigi dhako ma ng'ani to pok onyuol gi jaode rude moro amora. Koro penjo ni ere kaka bedo? Gima inyalo dwaro en ma nyasi mar rude. To gima duong' minyalo timo bende ni dhako kwero maduong'. Kwero inyalo tieki ma rude gima in ema itieko to onge gima timou kata achiel. Kijawinjo to iwinj gini e yo makare nyako Ramogi. Kijawinjo gini to iwinjo e yo makare. Onge chik mabugi kae weche mag tieko kwergo. Jaduong' owadwa moro dwa dhi nyuomo jaode. Tadwa ni abedie. Tadwa ni abedie. Be ber jaduong' kadhi kode? An ema aluwe. Achako nang'o? Itere atera mak mana ni kik icham gweno. Oduong' en ma nyaka ocham gweno ma kamar mareno mobi ka motiek kwer. Cham achama rech kikowe, to kibiro be osiepa ka uduogo go wadu maduong'no to in itin tikowe. Nind nono, weri gi jaodi juma achiel. Kech koduog dogo ni to teko orumo ni mar otanda, to in owadgi matin kidek tieko kwergo. koro donge kelo shida koro nyaka wawinje ruru kanyo nitere atera lakini nitie keny moko ma ji wila taro ma ng'ato ni oko to oro nyathigi matin ni dhie keny timiyo gweno chamo koduogo tol ka chiegi otedo ne tinego waduno kech ok en en chuor dhako ng'ama chamo gweno ema duogo riwo pien gi dhako kuom joma dhie keny duto Pien wacho ni kapo ni otedi nigi nyasi mokel kata gwen ariyo, moro wang' to moro tedi, cham mar kado. To joote moor e keny ok cham gweno. Nyikwa Ramogi Ajwang' mawinja e Luo mangima, obed joluo ma Sudan, jobor te mani South Sudan, jokolum te mani South Sudan, nyaka jodinka uwinja. Jaluo luwo chik keny mari ok iore owadu matin kende gi jomoko modhi ocham gweno mani inego owadu kech odhi duogo to yuore tedone odhi duogo to odhi riwore gi jaode to kata kapo ni udhi kode tiduong' kone ogo brek mondi Tekoni kidok lal to wadu tekoni chike moko mok mage to kelo shida e ode nyaka gi chiege. Kanya geno ni winjo wan kanyakla. Kuom kijende maluokore e ot, simba lor gima kamano. Tero kapod itin, lor gima kamano. Dhi ketho dongruok mari. Dhako be we choko gi nyithindo ang'wen. Nihero dende no ber ochwe. Penje kuma nyithindo go gole. Gin kendo mobam. Nyako bi kendo ka ler. Nyuole tiend udi ma nyari nyithindo adek, ang'wen ariyo. No! Kitudri kod an jaramogi nyako ni kendo ka ler. Keny be inyuomo dhako ma pok imulo dende. Ok ni nyaku ber uriuru. Eke umak osiep. Ing'e dende. Ni eke inyuome. Mago to nyombo mage. Gionge hawi. isehero gimoro milamo nyasaye dhi los kare onge ng'ama rach e piny kata obed na gi wang' achiel ni isehere nyuome an kembo an kembo owira jagot Regea. Apenjo ni ka lweny omaki gi dhako gotieno mochwadi gi lepe maiye to mae ikonyo nang'o gotieno kabisa okawo lepe maiye go chwadigo ma en sirwali. Gimitimo wuod got Regea ok igo koko ibende kaw sirwalino ichwadego. ae to otieno achiel achiel no make uriw kode pien kinyo tedo atedi chiemo chae umadha madha unyalo yudo yath ulwokurugo ka un together nikech a usetieko kwer ok iluor to kiluor to dhi kelo weche mag yath motamre gi nono ng'ama otimo masira no nyaka imake nyaka ibed kode gi yore te ka oserwache ni ibe ituomego nikech gino inenoga kogolo koro gima iluor ni kanyo onge kata achiel erokamano asiri asiri lwedo jaramogi an tom arwa assistant chief machon ma jabeda amor kuom dholuo mar eh, mar niya nyithindo gilando to gilielo yier wigi oh chief ni wacho ni okwayo waya kata nyiri mapon ni giloke dongruok magi giwe liedo moko winjore giwe kado wigi to gin joma chuo giwe keto sitadi apar nyaka umgi gibed joma beyo skede giwe keto machiek giwe wuotho duge mondo gilos nying jaluo timbegi eki owuok oko to ok gibeyo kodwa wan jorotenge. Mano ruoth ma Nyabeda, Tom Arwa. Amoso Obondo Dr. Ahinya. An Dan, an gi mama mosiepna to chuore ne osetho. to en gi rangaye bed adhi anind ode an pod an e simba jaduong' dong' ma kata kipenjo to ikweri ni ok ber dhi e ranga ng'ato tiwuok e simba koru en dok chien kendo en thiruok ma nyaka chieng' kiwinja youtube ka weri gi mamano wetere rangach to pod ija simba dongruok midhi yudo kanyo onge to kata kiwuok garanga uteroru e bungu ok ber oloki jaduong' mapok obedo jaduong' to in nyathi gik ma kamagi akwero totally koa Garisha nyaka Bondo koa Busia nyaka kwale kik itim gik ma kamago aye tero mago yumago ser nyako to ka yoreni odinore mag nyirigo tinena abiro miyi yath makari mabiro konyi molo dhi tero to pod itin rangach ok terri gi jasimba jasimba bok terri gi jarangaye aye kanyo ka mama noseloso weche mag chwore odwar jater manigi rangaye oweyo ode kanyo kotero tipo chwore to mana koseloso chae erokamano oyimore dokta an chi ugenya to an to an dorin aoko ne okenda ei dala nyieka to naseyudo ka otho to jaoda pok ogerona ot to odwa gerona ot e tie od dhako mane otho e dala dhakoni be ber? Kane oseloso chae mar jaode mopwodhore mobedo ng'ama kare to ogeroni agera ot ka e moluongo nyingi maok omakore gi od nyieka mane othoni. to idak adaka kendo ibedo gi dongruok to kok nyalre maber ahinya en tugo ni dalani mondo ibed gi dalani gi kari moluongo kari gi nyithindi mok ni dak e dala nyieki kech samoro nyithi nyieki gi bende ni kato ging'eny gibiro chandi ndalo moko gi nyithindi ma gidari kaka jaduong' osetho koro ber kotug ni dalani to gede dala kae ni gedoni to ok idag e od dhako motho ok negi en mana nitie dondruok bang'e kijawinjo tiwinjo an otieno kaya uyoma wuoda matin ni oko to maduong' Tadwa goyo dala e pacho maduong' nitie. Atimo atim nang'o awuok asembo. Donge ung'ise e simo to ong'eyo koro ka chieng' moro biro to ok bwoge. To kuonde moted kanyo inyalo kawo matin gi chokego itwoyo. Ka chieng' moro biro to inyalo tednego kuon moro to ochamo. Tikete kado. Onge gima time nikech ne ong'eyo. To macha dala baba. To macha dala mama. Eh? Onge gima tueye kanyo. kik uwe ma ok ukawo gigo urego utoyo ukano mondo ukony wuoyi cha kech en ng'ama thon madwa gede dala ka ageno ni winjo gino kabisa bed chogo bed idalot bed chok rech munarego pamoja kano maber e jwala chiemo no donjo to kotedi ang'o takataka to chamo wacho rum weche beyo kaseling an farida hassan ka kindu bei an nyar ramogi an muslim apenjo ni wuoda maduong' ne otho e dalana ne agerone ot machalo simba nikech ne oduong' ok onyal nindo kode e ot. To otho ka ok okelo nyako e odno. Nyako Ramogi winja. Bende wuoyi modong' eh, mar ariyo nyalo kelo nyako kanyo? Jaduong' Jaramogi. Kwero maduong' ok onyal kelo. ot ma ng'ato nosekete mise mogero to tho moyike moweyo onge kaka owadgi moro nyalo kawo staring no ni dak kanyo kwero mane ketho nyathi matin bende gima nyak wang'e ni ute migero ma nyithindo bwore kapon gin ute moko ma nyithindo okele mon ka ng'ato osepono jikondgi kama nogerne to kochopo kaka koro wuoyi to gedo odhi odwaro yien kende okwayo kigweng' to ogero ode momono kende mokele nyaka e simba samoro nigero ne gi od borono to nidonjo nyaka e odno mimulo koro niketho kanyo koro kata ka ng'ano otho koko kelo nyako wuoyi matin ni mbok donjo e odno mano ot motho namba ariyo gede bat kor tin namba achiel gede bat kor duong' namba adek gede bat kor duong' e bwo wuoyi maduong' piny kanyo. Odcha weuru nikech wuon gi osetho moiki. Ok en ot matiyo. Koro kwer wuodi owe dhi kanyo. Kijawinjo to iwinji. Jaramogi ne ithiedha tuo rariw higni aboro. mokalo. Mani miyo anyuol kasebedo ng'ama duong' Jaramogi. Mane oyang'a kasechung' higni apar. Koro sani adundona gocho sidang'. Be dikonya Jaramogi? Namba na en 0714 055 351 an Kindu Bay. Okay, yath makonyi mondo adundo oduog piny nitie en nyaluo heartbeat kogo matek ahinya abro konyi korka tuoche miwacho mag rariw yath nitie makonyo mine to rariw ni ok en ga tuo en ga jowa maduong' e ich obe en gi wang'e to kowuok oko to tago mon koro tugo e ich ka nyathi, oywa pend dhako, ka dhako dhi olo pi to ong'ado, ka dhako dwa riwore gi jaode to owinjo lit kendo dichwo tuomo gino. Koro iluonge ni nyasach dhako kata nyasach mon. Ok en ga tuo, owuok ga ka nitie yembe moko machandi matindo achiel ariyo adek. En njoha maduong' mar ngima, otamo dhako nyuol, ogolo nyathi e ich, oloko tarik, oramo ich, o block lach. e rariwno koro kwa duoke mong'wony moduoge size mare to dhako mako ich kendo nyuol ka dhako nigi shida e thunde ne lit chak wuoke wakonye kendo wamiye manyasi mag rochruok mag sirowa monyuol jaramogi ageno ni winja an obondo mumbo nembni gin ariyo mondo ing'e minyalo dwarago adil gi tuoche matindo gi madongo adil gi wich bar adil gi oding' mosere maming'a tielo machwakre mach ha, dhogi rach ok ichiem, ichiemo to ok idhi e choo maber, iyi okorore ta, olo pi mari ok nyal lokore e yo makare, in gi kute mag H. pylori. An gi special kit mar herbal medicine mabiro konyi. Wan gi tuo be mar salmonella. mikelo gi typhoid. Nena, typhoid wan gi adek, wan gi plain typhoid, wan gi para typhoid plain, to wan gi para typhoid carrier state karini. Adil go seriously. Kudini en achiel. Ka in gi problem mar amiba, ji ok ong'eyo. Wan gi type mag amiba ariyo. Wan gi amiba mar dho chuny. to wan gi amiba mar ombich. Iluongo ni problem of intestinal amoebiasis and amoeba liver. Liver. Koro gigi nyaka wang'e. Adhola mar kute mag H. pylori be kamano. Wan gi kidonda ariyo, mamalo to gi mapiny. Wan gi peptic ulcer to wan gi duodenal ulcers. Ageno ni biro tudri koda mathiedhi mamiyi yien makare. Nembni gin ariyo, To ago erokamano ne jodongo kaka Dan Amolo, oh, Jojo Beto, Abonyo wuod Tausi, injinia maduong' ma Kisumu, Ouma Dunga makanika achiel ma Kisumo, Jojo Wakali duto ma Kisumo, amor kodgi. To gi Ruben Aruga Ogweno, wuod Kosele, wuoyi ma thiring'iny ahinya, injinia maduong' e dala ma Nairobi, madili gi weche mag stima madongo e kambi mag jolweny. Iluongo ni chairman mar Broadbest. party south b nairobi kanyo amor sana namba en 0718 558860 airtel en 0733772600 iluongo ni jaramogi obondo mumbo osiep jajius achiel miluongo ni selenki mano ker ma ukraine amor nyikwa ramoga jwang'